Fel arfer pan da ni'n gwneud clip rhedeg yma'r flwyddyn ar gyfer tymor yr adfent, dolyg a'r flwyddyn newydd, da ni'n gwneud un lliwgar, dangos tinsel a choed dolyg a nwyddau yn y siopa, a pobl yn gwisgo corona bach papur, bwy, diod, math yna o beth. Flwyddyn yma mae hi'n wahanol. Ond o'n i'n meddwl bys ni yn meddwl lenni am ffoaduriaid. A dyna pam dwi wedi dod heddiw i gerdded hefo cymorth Crisnogol ar ei taith o Fethlem i'r aif. Mae Bethlem Dwi nawr yn Sir Gaerfyrddin a'r Aifft i fyny Nghlwyd. A maen nhw'n cynnal y daith yma yn y lle cynta er mwyn cynyddu'n ymwybyddiaeth ni o'r ffaith bod na ffoaduriaid, ond maen nhw hefyd yn codi arian er mwyn diwallu peth o angen y ffoaduriaid yma. Dwi'n edrych ymlaen am gael cerdded hefo nhw a meddwl am sefyllfa y ffoaduriaid. Aled Edwards, chi di pennaeth cytun yng Nghymru a da chi di cerdded yr holl ffordd hyd yma, ydych chi? Do wir, do wir.

Ac yr ddelwedd oedd gen i yn mynd i Capel y Ganllwyd neithiwr yn trafod hyn. Mae fy bachgen bach oedd mewn anner ac grin, falle mae do ryw saith, wyth mlwydd oed, yn chwarae efo tegan bach glas. Mi fydda'r teulu, 'sa chi'n rhoi nhw allan o gyswllt, hwnna, wedi edrych yn weddol arferol ym Marks and Spencers. neu unrhyw siop arall felly, yy bobl gyffredin iawn, bobl broffesiynol iawn, ond o dan wyneb hwnna, bobl oedd yn yy wedi mynd trwy brofiadau gwbl erchyll, plant wedi gweld yy cyfoedion yn marw'n boddi yn y moroedd, yy wedi teithio'n hir, dach chibod, 'dan ni newydd groesi'r can milltir yy chydig funudau nôl, a ma' hwnna wedi bod yn daith mawr i ni, ma' rhain wedi teithio y miloedd o filltiroedd, ac mae o'n beth, mae'n debyg, anodd iawn i bobl fel fi sy' 'di bod yno i gweld nhw, i gweld nhw'n cael eu trin a'u trafod yn rhai o'r papurau newyddion fel pe byddan nhw yn derfysgwyr neu yn yn straen arnon ni. Mae llawer ohonyn nhw, fel dwi'n dweud, yn bobl

Da ni wedi cerdded tua tair milltir erbyn hyn ystod ar un i gychwyn. A mae hwn yn rhoi cyfle i rwy'n i feddwl am ffwaduriaid a i sefyllfa nhw. Ac o'n i jyst yn meddwl, chi'n meddwl am y bobl yma, maen nhw'n gadael eu cartra, maen nhw'n gadael eu tre neu pentra, maen nhw'n gadael eu, eu dinas, maen nhw'n gadael eu hardal, maen nhw'n gadael eu gwlad. A'r unig beth maen nhw eisiau ydy bywyd gwell na oedd gynnyn nhw. Mae yna rei maen nhw'n chwilio am rola allan nhw fyw heb nhw'n cael eu bomio. A mae yna rei sydd yn chwilio am rola allan nhw fyw er mwyn iddyn nhw gael osgoi tlodi. A maen nhw yn dod i'n cyfeiriad ni. A'r peth anhygoel ydy bod yna bobl yn y cymdeithas ni sydd yn trio creu gwrthwynebiad yn ymplith ni i'r bobl yma ac i'r ffaith bod nhw'n dod ata ni. Wel, fel Crisnogion, ddyla bod ni yn estyn croeso i'r bobl yma. Maen nhw wedi bod drwy gymaint. A dyn rhyw gerdded bach fel hyn ddim yn dod yn agos at helpu fi ddeall Sut mae'r bobl yma'n byw o ddydd i ddydd o gwbl.
mae yna fwy o ffawduriaid yn y byd ni heddi nac ar unrhyw gyfnod ers yr ail ryfel byd. Um, Rydyn ni'n ni clywed amdanyn nhw yn y cyfryngau dyn ni yn aml iawn fel y problem bod nhw'n dod draw, draw fan hyn. Um, y gwir amdani, rhyw 20,000 dyn ni'n cymryd ym Mhrydain. Mae yna filiynau ffoaduriaid o'r dwyrain canol ond hefyd yn Africa, De America, a dyn ni ddim yn ei clywed amdano. Felly, ro'n i am gynnal y daith yma i, i godi arian yn sicr, ond hefyd i godi ymwybyddiaeth o'r problemau yma mae ffoaduriaid yn ei wynebu, a chodi ymwybyddiaeth yn genedlaethol am y croeso a'r, a'r dyhead sydd yng Nghymunedau Cymru i wneud rhywbeth yn y sefyllfa.
Da ni bron iawn a cyrraedd pen y daith fan. Ac, um, o, mae wedi bod yn braf iawn cael eh, Dim yn boeth na chi, mae fi Rhagfyr. A mae'r uh, ffordd wedi bod yn uh, hyfryd dros ben, a'r cwmni wedi bod o dda. Fel arfer pan da ni yn dod at Dolig da ni isio anghofio bob peth alla sbwylio'n Dolig ni. Ac gwrach bod yna demtasiwn am bod ni'n sôn am ffoaduriaid i ddew, wel, lle ni anghofio nhw dros Dolig ar flwyddyn newydd o'n angen i feddwl amdanyn nhw yn, yn mis Ionawr. Wel, dwi am ofyn i chi beidio gwneud hynny. I'r gwrthwyneb, dwi'n mynd i ofyn i chi gynnwys y ffoaduriaid yn eich Nadolig chi. A be swn i'n licio i ni gyd wneud ydy penderfynu yn bod ni'n mynd i gyfrannu i cymorth Cristnogol i fedru helpu'r bobl yma. O'n i'n edrych ar Facebook ddim llawer yn ôl ac oedden nhw'n sôn yn fanna am gadw Iesu Grist yn y Nadolig. A be oedd o'n ddeud oedd, os da chi eisiau cadw Iesu Grist yn y Nadolig, ewch allan i roi cysgod i ffoaduriad, i roi bwyd i'r newynog, i roi diod i rhai sy'n sychedig ac i helpu bobl dlawd. A fela mae eisiau i ni wneud. Nid anghofio nhw, nid anwybyddu nhw, ond gwneud rhywbeth drostyn nhw. Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bawb o'na chi.